Gepleýär Azatlyk Radiosy, Hormatly diňleýjiler efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident Berdimuhamedowyň ogly Mejlisde ýokary wezipä saýlanandygy baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Prezident Berdimuhamedowyň ogly ýurduň Mejlisinde ýokary derejeli wezipä bellendi. Duşenbe güni Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahatynyň dowamynda Serdar Berdimuhamedow Mejlisiň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Gepiň gerdişine görä ýatlatsak, Serdar Berdimuhamedow mundan üç aý çemesi ozal, ýagny geçen ýylyň noýabrynda Ahal welaýatynyň ýigrimi dördünji, Duşak saýlaw okrugyndan deputat saýlanypdy. Türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmyrat Söýünow prezidentiň oglunyň başlyklyga saýlanan komitetiniň ýurduň kanunçylyk durmuşynda esasy rol oýnaýandygyny belledi. Kanunçylyk barada komitet şol Türkmenistana degişli ähli kabul ediljek normalar bar, kadalar bar, kararlar bar, kanunlar bar. Şolaryň proýektini şol komitetde işlenip düzülýär. Ol komitet Türkmenistanyň durumyny kesgitleýän Komitet kanuny durumyny, ol syýasy durum her gün üýtgäp biler, emma kanuny durum diýlen zat ol bir onýyllyklar, ýüzýyllyklar ullanylar diýip ýazylýan zat. Şol bir wagtda, ozalky türkmen deputaty bu ýokary derejeli we jogapkärli wezipä hukuk ulgamynda uly tejribesi bolan bilermenleriň saýlanýandygyny aýdyp, deputat bolanyna ýaňy üç aý bolan biriniň bu wezipä geçmeginiň, kadadan çykyjy ýagdaýdygyny mälim etdi. Ol üç gün ola taýda deputat bolanyň bilen üç aýlap ol Mejlisiň işini bildigiň däl. Şol bir wagtda öňki türkmen parlamentarisi Söýünow Serdar Berdimuhamedowyň hut prezidentiň ogly bolandygy üçin bu möhüm wezipä saýlanandygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Galyberse-de, Türkmen mediasy prezidentiň oglunyň iş we durmuş ýoly barada juda çäkli derejede maglumat berýär. Serdar Berdimuhamedowyň deputatlyga saýlanmazdan ozal onuň eýelän döwlet wezipeleri barada asla-da maglumat ýok diýerlik. Emma şol pursat onuň Daşary işler ministrliginde bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdeleri bilen aragatnaşyk departamentiniň ýolbaşçysy bolup işländigi tassyk edildi. Garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhamedowyň ozal Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Nebit-gaz serişdeleri dolandyrmak we peýdalanmak agentliginiň ýolbaşçylarynyň biri bolandygyny, emma iki müň on bäşinji ýylyň iýulynda bu edara ýapylandan soň, Daşary işler ministrliginde täze wezipä bellenendigini habar beripdi. Mundanam başga, garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhamedowyň iki müň on dördünji ýylyň awgustynda tehniki ylymlaryň doktory Gurbannmyrat Mezilowyň ylmy ýolbaşçylygynda kandidatlyk işini gorandygyny, bir ýyl soňra, iki müň on bäşinji ýylyň iýulynda bolsa, doktorlyk işini gorap, tehniki ylymlaryň doktory diýen ylmy derejäni alandygyny habar berdiler. Emma türkmen häkimiýetleri bu habarlary ne tassyklady, ne-de inkär etdi. Şeýle-de, Azatlyk Radiosyna Serdar Berdimuhamedow bilen bile okan kursdaşlaryndan onuň iki müň sekiz, iki müň on birinji ýyllarda Orsýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa akademiýasynda Halkara gatnaşyklary fakultetinde okandygyny anyklamak başartdy.